Нахсы, кууспут, улааппыт, эргэ-такка саа уолбут. Үнүр кудай баайы көссүбүтүм. Уолугар кыыспытын кэлэн кэпсэтээри гынар. Ону эн туох диһаныырым буолла? хайдах эбитэ буолла ити алааппыйа уол оҕону атаах диэн кэпсиир ээ ол атааҕа туох буолуой кини баайа дуола сыттаҕа дии кылгыта сүөһүтэ уонна уол бэйэтэ даҕаны сахаҕа бөдөҥ саран үчүгэй көрөһүөҕэй дии ээ дьэ хайдах эбитэ буолла Ото кыыһын сөбүлүө да? Сөбүлээтим, сөбүлээбэтим. Мин эдэрбиттэн кини тахсыа суоҕа. Өйдүүгүн дуо? Эн биһиги хайдах ыга буолбуппутун? Ыал буолар күммүтүгэр таҥа көрсүбүппүт дии. Онтон-онто иһин баччааҥҥа ыллы Буккуллар да киллэн, ыал буола олордохпут дии. Эттэн, хайдах эбитэ буола? Чэ, ондугун оннук да буолуо.

Күннэй! Тугай! Күннэй, аҕаан барахсар үгүн! Аҕан ыҥырар!

Бүгүн ардах түһэри буолуо дуу? Тоҕо саҥарбаккын? Хаһааҥҥы диэри ньалраары гынаҕын? Инньэ бааргын билэбин ээ. Билигин тахсыбатаххына, аны манна ньүү кэлиэм суоҕа. Искэ дылы ааҕабын.

Мин таайым да. Мин дьоҥҥо үчүгэйи баҕарар. Чэ Ньургуну туруон да олор. Ичипсин тыйгар туох бары? Туох да суох. Туубун кырабарын иһэбинэ. Тугун да. Мин туубулларын ханна көрөрбүнж? Барсан кыраҕын да.

Хойутуру сөбүлээбэт киһи. Ээ, сөп-сөп, аа. Мин ат көлүөр кэммэр уолгун үчүгэйдик сүбэлээх-малаа, көр-иһит. Аа. Онтон эн Нортой, дьэ, кэргэн ылар киһи оттомноох буол. Сөп, аҕаа. Биһиги дьон, ыал, сирбэт дьонобут, онон, дьэ, эйигин сирбитэхтэринэ,

Куам, бүгүн ханна да барыма. Кудай баай уолун кытта кэргэн кэпсэтэ кэлиэхтээх. Кэргэн кэпсэтэ да. Тоҕо? Тоҕо диэн кэргэн тахса сааһын кэллэҕэ дии. Суох аҕа, мин кэргэн тахсыбын баҕарбаппын. Баҕар баҕарыма, аҕам тылыттан тахсыбат инигин Хайа Мээхүл? Ээ. Дьоҥҥу биллибэттэр дуу? Ээ, тон. Күн ортото. Биллээн илэ. Тарай инньэ гынаан илэ. Аа.

Ээ тойо, кэл, Сомоту кэтиэххэ. Ыалдьыттартан көрсөөр. Аҕаҕын кыыһырдыбакка, сүгүн олороор. Куттаныма. Оҕом барахсан, барыта тэҥэ ааҕаҕа. Хэп да? Ийэн тугун истэр бу? Ээ, тойу, ити илин кэбиһэргин сонун таһаҕын кэт. Сөп ийээ. Лалла драҕаларын, драҕаларын, ыалдьыттар, Чэ, киирэн олорун. Дөрөөн аахсын. Остуолгун тат. Оннук. Аа, ыалдьыттар уонна хайдах туох олордугут? Урус. Ордук эбинэ. Эйи. Биһи датта этамол ордубут. Сыыһа тэтэҥҥэ кыстаата, от-мат үүнүүтэ да үчүгэй буолуо курдук. Биһи диэки үүнүү үчүгэй. Ол иннинэ уолбутун оҕом булларыахтын баҕарабыт. Ыалдьыттар, айахта хамсата олороо.

Как мне? Баара да бari. Бэҕэһэ Кутай баай уолунан кэрдиэн кэпсэтэ кэлбиттэр. Миигитте тугу ыйпаккалар илии тутуспуттар. Хайдах буолабын Ньурку? Чэгүнни, уоскуй. Уоскуй. Тукаам, уруубутун аны үс хонугунан тэрийэбит. Таҥаскын-сапкын бу ийэн бэлэмнээбитэ. Суох аҕа, мин моттойго ойох тахсыаппын диэн эппитим бытта. Туохпутуй ол эмиэ? Барытын кэпсэппиппит буолбат да. Атаахтаан ол бу буолума. Мин... мин атын уолу сөбүлүүбүн ээ. Бар! Атын уолу да. Ол киммитий? Ньургун! Ма, Ити кыыһы тахан кэтээн көр, ханна тиийэрий, кимиэхэ тиийэрий? Сөп.

Кини эйиэхэ тэҥэ суох, бута да былахыта да суох дьон

Оҕомсуйа, күннэйим, чачааҕым. Мин эйигин өйдүүбүн. Хайдах өйдүөм суоҕай оҕобун? Мин эмиэ бэйэм курдук саастаах сылдьаммын, бэйэм сөбүлүүр, доҕордоох этим. Ону дьонум кистэринэн эн аҕаҕар миигин эргэ биэрбиттэрэ. Оо, бу эн курдук оччолорго мин күүстээх санаалаах эбитим буоллар. Баҕар, олох атын, олохтоох буолуом эбитэ буолуо. Ол гынан, хата, эн кэлэр быаҕар, аҕаҕар кэргэн тахсан, ыал буолан олордоҕуҥ дии. Ийээ, онтон тоҕо эн эрдэ кэпсээбэтэххин миэхэ? От ойуун, ол астаҕа дии. Мин уол доҕорбун, харыстааммын кимиэхэ да кэпсээбэккэ сылдьыбыт. Чэ, эн эрэ дьоллоох буол, оҕом сыыйа, күннэйин. Мин аҕаҕар өйдөтөн этийэҕин. Оо дьэ, ол киһи өйдүүр да суохт. Дьэ,

Здорово, Гаджаш! Бээн да билэн көрөн, сирэйин олорон иин туох сыаллаах соруктаах сылдьарбын. Хайа, тоҕо саҥарбаккын? Уоскуй кырдьаҕас. Олоро түс. Уордайбыккын уоҕарыт. Күҥҥэ көрбүт соҕотох кыыһым киһи тылын истибэтэ Маанылаан атаахтатан аайы ииппитим. Ханнык эрэ дьадьыгы уолу батыһан күрээтилэр. Хантан аҕалбыккын иити уолу кутурукса да оҥостоору дуо? Көрдүн туҥа оҥорбуттарын Тоҕо мэһэйдэстинэн миэхэ улахан алҕаһы оҥорооргумуккун билэн мэһэйдэстим. Баайы-дуола кэрэтэн, соҕотох кыыскын дьоло суох оҥороор гынаҕын дуо? Дьоло суох диэн ол дьадьыҥы уолу батыһан дьоллонор үһү дуо? Дьол диэн ол баайга-дуолга эрэ буолбатах буоллаҕа эбээт. Кырдьаҕаас, эн манна баһаарыма. ким кимниин дьоллоох буоларын ону мин бэйэм быһаарыам син биир көрдөөн булаттыам эн мэһэйдэспэккэ сыгын олор чэ мин этэрбин эттим

Ол киһи бу кырдал дьэ ситэн силигирээн да турар эбит. Урут оҕом кыра дьэ маны күнү-күннүктээн сүүрэр-көтөр

Аҕаа, бука диэн бырастыы миигин. Эн эмиэ миигин тугаам. Бырастыы гын. Хат куам, ол кимий? Ньургунун да. Ньургунум аҕаа. Чэ, өҥөр манна. Ньургун, кэл. Оҕолоруом, Ньургун, Күннэй, эһиги даҕаны, биһиги даҕаны эттээх эрэйи көрдүбүт. Мантан инньэ бары дьоллоохтук суулаһан бииргэ түмсэн олоруоҕун. Дьэ, оҕолоруом, барыахайын!